Shwmae pawb a chroeso i Ymchwil ar y Gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw mae Gwen Llian Jenkins, ymchwilydd PhD o Brifysgol Aberystwyth, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar y byd amaeth a'i dyfodol. Felly, dewch 'da ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Gwen. So, siwmai. Gwen, diolch am ddod. Sut wyt ti? Hiya, Jonathan. Fi'n good, diolch. Ti'n iawn? Ie, yeah, alright, ie, yeah, iawn, diolch. Um, gewn ni ddechrau gyda cwestiwn cyntaf te. Ni'n dechrau pob penod y podlediad gan sôn am ein hythnosau yn y byd ymchwil. So, sut mae wythnos ti wedi bod? Be wyt ti wedi bod yn neud? Pa fath o heriau wedi codi? Ie, yeah, beth sy'n digwydd? So mae wedi bod yn eitha fishy. So fi nawr yn y pedwerydd flwyddyn sy'n bach yn scary. Um, so fi wedi bod yn ysgrifennu lan yn bennaf. Mae dy fi doi deadline ar gyfer cyflwyno drafft cyn nadolig. So dyna anreg nadolig fi i goruchwylwyr fi. Um, So mae hwnna'n mynd i fod yn exciting iddyn nhw dros y Nadolig. Um, so ie, yeah, jyst ysgrifennu a trio fformat o pethau. Um, fi wedi bod yn... So fi'n gweithio rhan amser nawr fyd yn y pedwerydd flwyddyn. Um, So mae hwnna wedi bod bach o challenge, ond ni wedi bod yn hyfforddi mil fyddygon uh, dros yr wythnosau diwetha, so fi wedi bod yn teithio am gylch Cymru bach. Um, o'n i lan yn y Bala, a wedyn fi wedi bod lawr yn Sir Gyfyrddin uh, yn hyfforddi vet, um, fel cynllun newydd sydd gyda ni yn Prifysgol Aberystwyth. So mae hwnna wedi bod yn fisi. Um, ond ie, yeah, a fi wedi bod yn addurno'r fflat ar gyfer y Nadolig. Mae dyna beth pwysig. Erbyn y pwynt ma, mae pe, ma pennod pod yma yn mynd i dod mas cyn y wythnos, cyn Nadolig, so dyma'r anreg Nadolig oh, sydd gyda ni i bawb. Na'r anreg Nadolig, Nadolig llawen i chi gyd, ie, yeah, yeah, a blwyddyn yeah. newydd dda, ie. Yeah. yeah. Na, wych. So, om, siwr fod mae swydd rhan amser gyda ti nawr yn ffitio'n reit neis gyda dymchwil a be o ti'n neud yn y brifysgol. Ie, so mae'r swydd uh, i wneud gyda cynllun adaliadau newydd gan y Llywodraeth sy'n mynd i ffermwyr um, os maen nhw'n ymgeisio amdano fe. So, um, ie, yeah, fel wedys ti, mae PhD fi i wneud yn y maes amaethyddiaeth, ond hefyd i wneud gyda er newidiadau gyda polisi ar ran beth yw'r cymorth ariannol mae ffermwyr yn cael. So ie, yeah, mae'n mynd o ysgrifennu yn beth i beth yw hanes, adaliadau a faint mae ffermwyr yn cael i nawr gweithio fel rhan o'r cynllun, sydd i fod bach yn surreal, ond um, na, mae'n siwtio'n rili dda. Ie, yeah, ti'n gallu rhoi dy arbenigedd. Like, falle ti wedi cael y swydd mwyaf perthnasol i unrhyw un ar ôl gorffen PhD. Ie, sa'n gwybod beth ti'n at to, ond falle, ie, yeah, falle, could be, ond na, fi'n rili really joio, mae'n ma rili really neis, ond mae'n neis fel ti'n gweud gallu defnyddio ymchwil fi. Mae'n ffordd gwahanol, fel sa'n gorfod codon ar neu matlab yn y swydd ma, um, sy'n bach o um, Wel, mae'n bach o change rili neis i fod yn gwbl onest, ond yy, na, mae'n rili neis cwrdd â pobl. Sut wyt ti'n ffeindio kind of balans o hwnna gyda ysgrifennu lan? Ie, yeah, mae'n bach o challenge. Um, mm. Fi yn stickler am plan, so fi'n credu hwnna sydd wedi helpu fi mwy iawn. Mae dy fi amserlen eitha caeth o ran prif fi moyn fod yn y swyddfa PhD versus prif fi moyn bod yn y swyddfa gyda'r swydd, ond achos bod fi ar y campus y brifysgol gyda'r ddau, mae'n eitha handi, allai just bigo draw um, am cwpl oriau i'r nau llun wedyn. Mae pawb yn eitha hyblyg, ond ie, yeah, balance sydd wedi bod yn anodd. Mae, mae bach o uh, change of, well, just change of circumstances yn dweud, really, o ran. Um, mae disgwyliadau gyda'r job, ond hefyd mae disgwyliadau gyda'r PhD. Hmm. Mm. Ond ti, mae, ti'n gallu gweld y golau nawr ar diwedd uh, y twnnel PhD? Dwi'n gobeithio, mae llai, llai na blwyddyn dwi nawr, sy'n bach yn scary, actually. Um, ond, um, yes. Na, ni'n mynd i ddweud, o'n i'n siarad am Megan Sask y blwyddnosau yn ôl, roedd hi'n dweud yn gymwys rhywun peth, bod dyw hi ddim yn gwybod os yw'n peth da bod hi'n gorffen neu peth scary. So. Ie, yeah, fi'n gwybod. A fi'n credu na'r sioc fel, mae'r thing wedi bod fel babi fi am fel y tair blynedd diwetha. Mond fi sy'n rili really di gweld e, and then it's like fi'n gorfod troi e i doi person hollol random i ddarllen. Mae nhw'n mynd i holi fi am oriau, am stwff fi wedi gwneud fel blwyddyn, tair blynedd yn ôl. Um, ond ie, yeah, sorry mo, fi'n credu mae ma penod yn gorffen as in yn wirioneddol as in fi'n ysgrifennu pennod sy'n mynd i orffen ond fel mae pennod bywyd fi'n mynd i orffen gyda'r PhD yma ond ie yeah, mae'n exciting ti'n mo um, fi yn disgwyl mlaen i, i gael y e mas o'r ffordd um, yeah. bod yn doctor Gwenllian Jenkins mae hwnna'n gyffroes ond dweud? ie yeah, mae there's a ring to it fi'n gweithio ie yeah, ie yeah, yn beda dwi yeah. wedi bod yn ymarfer llofnodi like oh, doctor oh, uh, autographs trwy'r dydd bob dydd ie yeah, ie yeah, i bawb ie yeah, ie yeah, definitely yeah, na, mae'n tymo bach o surreal, ond um, na, mae'n ma really exciting, a fi'n gobeithio, tymo, mae'n dyngos bod y gwaith di bod gwerth chweil, a ie, yeah, fel ti siarad bod ti'n mega stuff, fel fi'n mor lwcus o gallu cwrdd â chi gyd, fel, tymo, ni'n ni, cwrdd lan allan llain tafwyl yn ein steddfod, a hwnna sydd wedi bod yn really nice. We're all in this together. A dyn, yn bendant, o'n i'n siarad â rhywun yn o'n nhw'n dweud pa bo'r unig ydy wneud PhD. O oh, na. A mae'n gallu bod, ond fe, ond dwi'n meddwl ein bod ni'n eitha lwcus cael, kind of cael like, aelodau'r cult arall o, o, o'n gwmpas ni. Ie, yeah, na, Achos dyna beth um, er, ni, ynddi. Y rhwydwaith neu'r cult. Um, na, chi gyd i bod yn gret fel as in, ti'n bod, na beth sy'n neud ar, e, really. Ti fel, ie, yeah, ti just ti sy'n gweithio ar rhywbeth and that can be quite unig, really. A fel, yn swyddfa PhD ni, fel, fel lle i fel 30 a mond tair o'n i sy'n dod mewn. so mae hwnna'n eitha drist, ond fel, um, ie, yeah, na, fi'n fi, joio bwmpo mewn i chi gyd a, a cael chat neu be bynnag a gweld beth yeah. chi'n neud. Mae'n neis. Na, mae'n ma neis. A mae'r un peth gyda'n swyddfa ni. Mae lle gyda ni ar gyfer deuddeg efallai, dim ond pedwar ohono ni rili yn gweithio yn y swyddfa yn rheolaidd. Yeah, fel Sa'n siŵr beth mae pawb arall. Like, man... Na, exactly. Wel, mae swyddfeydd ni, mae um, drws... Fi wastad yn defnyddio hwn fel analogy really gwael, ond mae drws swyddfa supervisor fi yn wydr. Yeah. So, mae e'n gallu gweld pan fi'n dod mewn, a fi'n gallu gweld pryd mae e ar gael. A fel, fi di aros oriau o'r blaen, cos mae e'n, fel, fe sy'n arwain cwrs am maeth ni yn Aber. So fi di aros oriau o'r blaen i gael ateb gan cwestiwn I needed there and then. Ond fel, mae jyst bod yn y swyddfa lle fi'n gallu jyst cnoco ar drwsau pan fi'n gallu gweld bod e'n rhydd. Ti jyst yn gofyn y cwestiwn, it's sorted, ti'n mo. Um, a fi'n cael bod hwnna'n helpu gyda'r broses, a mae wedi definitely wedi helpu fi anyway cael lle. Cos ma, nawr mae'r fflat fel yn fflat i fi. Dwi e ddim yn fel swyddfa fyd, so fi'n credu mae hwnna'n helpu gyda'r balance. Hmm. A beth dwi'n ffeindio gyda gweithio gyda phobl eraill ydy, ti'n gallu, nid cymharu, cymharu yw'r peth waethaf i'w wneud, ond like, weithiau pan ti'n cael diwrnod ddrwg, mae'n haws, mae'n like, handi jyst i troi rownd i rywun yn dweud, o, wi rili ddim yn cael amser da gyda trysgrifo, a mae pawb yn y swyddfa yn dweud, ie, yeah, mae'n ofnad, a mae pawb yn casau wneud e. Ie, yeah. a mae pawb di bod na, a fel, felly bod nhw ddim yn mynd trwyddo fe at that point. Ond mae pawb bendant naill ai 'di teimlo fel imposter syndrome neu 'di teimlo'n unig neu 'di teimlo'n really overwhelmed neu fel ti a fi 'di stryglo gyda trawsgrifio interviews a ie. Na, so ie mae'n rili handi jyst gallu siarad â rywun a ie jyst troi rownd ar y cader a fi'n lico swivel chairs os ti'n gallu gweld fi'n yym fi eitha dwli ar swivel chairs. Ie, na fi. Ie, yeah, mae'n handi yn dyna. Mae ma oloinion yn ein cadeiriau yn y swyddfa ni hefyd, so oh, ni'n like, like wheel o gwmpas. Yeah, ma, o, fi'n credu mwyn wedi cael gwared o lwynion ar un ni, achos mae allt really serth dyn ni'n Aberystwyth, so falle maen nhw'n poeni bod y students fysa'n mynd, ffiwm. Ie, gweld ti'n like, rhedeg lawr e, lawr y pren. Felly mae'n good thing bod y hospital yn y ffordd lawr yr allt. Ie, A wych! So, ni wedi bod yn sôn am ffaith ti'n dod at gorffen y PhD, ond ni ddim yn rili... dwi ddim wedi gorff- yy gofyn beth ydy'r PhD. So be ydy'r cwestiwn, be wyt ti'n wneud... Yym fi... ma' gyda fi... Like mewn deg gair. No. O mewn deg gair, ok. Na, fi'n jocan. Wel ma'r teitl yn hirach na deg gair. Yym fi fi'n credu bo' fi actually at this point wedi memorise o'r teitl. Um, ond teitl fi yw Strategaethau Amaethyddol yng Nghymru ar gyfer y dyfodol a ddylsen nhw gael ei arwain gan y farchnad arallgyfeirio neu gwasanaethau ecosystem. So, basically, mae hwnna'n meddwl bod fi'n trial archwilio yw be mae ffermwyr yn neud ar hyn o bryd, be maen nhw wedi bod yn neud ar gyfer, yn, y dyfod, yn y gorffennol, sori, a wedyn be dylsen nhw fod yn neud ar gyfer y dyfodol. Um, a dylen nhw wedyn bod yn canolbwyntio ar y farchnad, so cynhyrchu bwyd neu cynhyrchu nwyddau ar gyfer y cyhoedd, um, ne' dylen nhw fod yn ffocysu ar um, arllgyfeirio, so lle mae ffermwyr yn berchen ar busnesau sydd ddim yn amaethyddol yn draddodiadol, ond felly bod nhw'n defnyddio um, rhinweddau neu adnoddau ar fferm. So, gwed bod nhw wedi fel adeiladu fel shepherd's hut ar y ffarm, neu bod gyda nhw siop ffarm, neu um, bod nhw'n ei fel alpaca trucking, neu be bynnag maen nhw'n neud, mae ma ffermwyr Cymru yn gallu bod yn eitha um, inventive, really. Maen nhw, ma nhw wedi dod lan gyda loads o syniadau gwahanol. Um, neu wedyn, yr trydydd un fi'n edrych ar, y trydydd agwedd, yw'r adaliadau llywodraethol, um, sef y gwasanaethau ecosystem yn y teitl. So, ers dechreuad y ganrif basically mae um, y Llywodraeth a Ewrop cyn ni di gael ffocws mowr o ffermwyr ddim jyst yn cael arian am bodoli, ond bod nhw hefyd yn neud rhywbeth ar gyfer yr arian na, e, gyda ffocws lot fwy nawr ar neud stwff ar gyfer yr ymgylchedd, so'r gwasanaethau ecosystem, e, so trial hybu fel biomrywiaeth, trial gwella'r tir, etc. Um, so ie, yeah, basically, na, na beth yw e yn y bôn yw trial gweld lle mae ffermwyr yn cael eu refeniw nhw o'n nawr a yn y gorffennol, a edrych ar be mae ffermwyr yn wneud ar gyfer paratoi am y dyfodol lle mae adaliadau llywodraethol yn cael eu i lleihau yn dda sylweddol gyda'r llywodraeth um, ar amfaint mae ffermwyr yn mynd i fod yn derbyn. mae'n swnio'n rili ddiddorol. So, jyst er mwyn i fi sicrhau mod i wedi deall yn iawn, so, wyt ti edrych ar fferm mae'r dim ond yng Nghymru neu ti allan i Gymru hefyd? Na, like, be di'r sgôp y, y prosiect? Ie, yeah, so jyst um, data ffermwyr Cymru um, ar gyfer y prosiect ma. Um, so fi wedi bod yn defnyddio cronfa ddata ar un o'r Farm Business Survey. Um, so mae hwnna ar draws y Deyrnas Unedig i gyd, ond mae wedi cael ei rannu yeah. wedyn gan uh, gwledydd. So a Prifysgol Aberystwyth sy'n rheoli a casglu'r data ar gyfer Cymru, a wedyn Prifysgol Reading wedyn yn Lloegr. Um, so oedd cyfle i fi pan geisiau'r data na ar gyfer y penol gyntaf o ddefnyddio Cymru a Lloegr. Um, ond achos natur y prosiect, um, cefndir fi o ddod o ffarm yn Sir Gar, uh, a hefyd cefndir yr uh, cyllid o ran Coleg Cymraeg, um, o'n i'n rili really angerddol o just ffocysu ar Cymru, um, achos oedd yn golygu wedyn o'n i'n gallu strwythuro gweddill y traethawd i wedyn just canolbwyntio ar Cymru, um, o ffermydd Cymru wedyn a, a gweld be'n union sy'n digwydd fyna, achos achos bod amaeth yn, um, maen nhw'n galw fe'n Saesneg devolved issue, um, so fel Llywodraeth Cymru sydd yn charge o beth sy'n digwydd â polisïau amaeth yng Nghymru. Um, yeah, o'n i just eisiau canolbwyntio ar Cymru, basically. A hefyd, os dwi'n deall yn iawn, mae sefyllfa rhan o ran kind of, math o ffermydd yn wahanol rhwng Lloegr a, a Chymru. Ydy, yn, ydw i wedi deall yn iawn i ddweud bod ffermydd yng Nghymru yn llai like, mae mwy o ffermau llai o maint. Os, ie. Yeah, so mae lot fwy o small holdings um, mm. yng Nghymru, a hefyd mae jyst natur, fel wedys di, sectorau, um, jyst gyda natur beth yw deryddiaeth ni yng Nghymru, mae lot fwy o, o mynyddoedd gyda ni, a lot fwy o, o briddoedd eitha rough a, a ansawdd gwael. Um, ond fel yn Lloegr wedyn, mae gyda nhw'r ceia really flat, fel chi'n gweud, weld yn Claxons Farm, ceia really flat lle maen nhw'n gallu tyfu loads o gnydau, um,

So fi'n credu nath hwnna just really sbardino'r grŵp ymchwil a, a'r prosiect, really. Hmm. So ydy'r, just er mwyn cyffwrdd ar y pwynt na tipyn fwy, ydy'r ffermydd yng Nghymru mwy o ffermydd teuluol, so bydd yna disgwyl i'r like, plent, sorry, y plant cymryd y fferm Ie, yeah, na ni. So, ar ôl dyddi? Y rieni. Ie, yeah, so ie, yeah, na ni. So, yeah. nôl yn 2019, um, nath y Llywodraeth gweithio mas bod um, oedran cymedrig ffermwyr yng Nghymru yn 61. Ei a bod e'n cynyddu bob blwyddyn. So, right. yeah, fel wedys di, mae lot o ffermydd teuluol gyda ni yng Nghymru, um, a fel mae pethau newydd sy'n digwydd gan y Llywodraeth, fel yr inheritance tax nawr, mae lot o stwff sy'n mynd i amharu ar y gallu i bobl ifanc i hef- i gymryd drosto, ond hefyd fel mae ffactorau fel um, llai o fel buses a trains mewn um, pentrefi a trefi, um, llai o siops, bancs yn cael, ysgolion yn cael. Sneb rili really eisiau aros yn yr pentrefi a'r cymunedau gwledig yma. Yeah. Um, so mae hwnna rili really mynd i amharu ar yr genhedlaeth ifanc yn cymryd drosto a hefyd jyst y sefyllfa ariannol fyd. Um, dyw e ddim yn un ffafriol a mor orien rubbish. Um, ti ddim yn mynd i gael social life di, ond di'r shed wyna, uh, really. Um, a ti'n meddwl, mae ffermwyr yn gwybod na, ond um, yeah, mae'n mae tuff mas na. A, um, yeah, so fi'n credu, be sbardinodd y, yr pwnc ymchwil oedd just edrych ar fel allwn ni trial helpu y Llywodraeth a pobl ehangach i ddeall beth yw sefyllfa ariannol amaeth yng Nghymru. Ie, na, mae'n ddiddorol. A fel nes di s- kind of sôn am Clarkson's Farm yn, yn briff iawn, ond os mae hwnna wedi dangos unrhyw beth ydy, does dim lot o arian yn ffermio chwaith. Mae'n i weld fel bod lot o waith yn mynd ynddo fe, a mae kind of maint o arian mae pobl yn gallu cael nôl yn, yn eitha, eitha fach yn cymharu â kind of swyddi eraill, chymod. So mae, mae kind of hyrwyddo bywyd ffermio yn anoddach pan ti'n sôn am kind of cyfleoedd. negatif, ie. Yeah. Ie, yeah, yeah, mae'n yeah, ma ei weld fel lot, ond fe. Ie, yeah, fi'n credu na beth sy'n... Mae ma, ma, ma Claxons fam bach fel mamau, ti'n credu mae rai ffermwyr yn dwlu arno fe, mae rai yn, yn absolutely casau i'r ffaith, ond fel pan dath e mas i fi o'n i fel ww ma' hwn yn mynd i ddangos fel t'mo' popeth sy'n positif am byti ffermio a wedyn t'mo' dechreuon nhw ddangos fel bod anifeiliaid yn marw a bod yr tywydd yn rili wael a wedyn y bits ariannol a wedyn y covid a ti jyst fel ww actually ma' n'w yn dangos bod e'n eitha tuff mas yna a bod ddim popeth jyst yn ŵyn lyfli yn bwns ar y ceie. Ie, yeah, na beth mae pawb yn gobeithio cael, ond steb yn rili gweld y gwaith caled tu ôl i na a'r emosiwn sy'n mynd tu ôl i na. Um, ond ie, yeah, so mae wedi bod yn rili diddorol siarad y ffermwyr yn unigol um, mewn cyfweliadau a'r surveys fel fi wedi cael mixed responses, pobl yn llefen yn yr interviews achos bod dim gyda nhw cynllun um, olyniaeth, dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'r ffarm ar ôl i nhw farw. Um, so mae hwnna wedi bod yn anodd i fel cymryd yn hunan mas o'r ymchwil bach, um, achos bod e mor agos i calon fi, ond fel, ie, yeah, fi'n credu mae jyst yn dyngos fel mae gymaint o stwff wedi digwydd ers i fi ddechrau'r PhD yn y maes amaeth. Um, faint o angen sydd arno ni wneud ymchwil yn y maes um, ar hyn o bryd. Na, yn bendant. So, oedd 'na cwestiynau penodol, o- nid yn y cyfweliadau ond ar gyfer y PhD ar y cyfan, oedd 'na, beth oedd, beth oedd dy cwestiynau ymchwil? A sut wyt ti'n casglu data arnyn nhw? Ie, so oedd cwestiynau ymchwil penodol 'da ni, so yr un gynta oedd fel mae ffermwyr Cymru yn creu refeniw i'w busnesau nhw, a odi hynna 'di newid dros y blynydde. Um, so o'n i'n defnyddio'r Farm Business Survey a wedyn nes i hefyd creu holiadur yn hunan i fynd ledled Cymru wedyn um, yn gofyn y cwestiynau yna, basically, yn gofyn am materion ariannol. A'r peth yw, mae gyda ti rhai ffermwyr sy'n gwybod yn union y canran neu'r um, gwerth maen nhw'n cael o bob un menter sy'n ar ei ffarm nhw. Wedyn mae rai eraill wedyn yn jyst rhoi estimate achos felly dyn nhw ddim eisiau gwybod y gwir colled maen nhw'n wneud. Um, yn ar gwirionedd, mae yna, ma, ti'n meddwl, mae'n fel, mae'n tuff fel ni'n siarad gyda, mae'n tuff i wneud arian mas na. Um, so, hwnna oedd yr un, y brif un wedyn, um, a wedyn, yr, a wedyn defnyddio data hanesyddol fyd o'r Farm Business Survey, uh, nôl at 2010, um, ges i data nôl o'r Llywodraeth am hynny. A wedyn, Um, a wedyn holi wedyn beth mae ffermwyr yn neud ar er mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol. Um, so nes i'r holiadur fel wedes i wedyn, oedd hwnna'n twtio ar hwnna. Um, ond hefyd nes i cyfweliadau wedyn un ar un uh, gyda ffermwyr um, lle nhw oedd yr genhedlaeth ifanca yn y ffarm. um, i weld beth oedd perspektif nhw ar wneud newidiadau ar gyfer y dyfodol a fel oedden nhw'n gweld y dyfodol a rhagweld i, i rhan nhw yn amaethyddiaeth um, yeah, mewn blynyddoedd i ddod. So, gwn i ddechrau gyda'r cyfweliadau te. So, faint o gyfweliadau neis ti? A kind of beth oedd... Ti wedi sôn bod yr aelod ifancach ar y ffarm oedd yn neud y cyfweliad. beth oedd oedran y pobl ar gyfartal? A pha, achos um, ti wedi bod yn sôn fod 61 yw kind of average age o ffermwyr, so... Ie, yeah, so nes i deg cyfaliad, um, a wedyn mae yr oedrannau di amrywio o fel just dros 25 i just o dan um, 60. A nhw oedd y genhedlaeth ifanca, a nes i benderfynu edrych ar y genhedlaeth ifanca, unwaith eto, falle gyda bach o bias ar ran hanes fi yn, fel merch ffarm, ond o'n i eisiau gwybod faint o ryddid oedd gyda nhw. Um, so ie, yeah, fel ti jyst i pwynt o mas, nhw oedd y genhedlaeth ifanca um, pan oedd dwy genhedlaeth yn y busnes fferm. So gyda pob un nes i siarad gyda, oedd na genhedlaeth uwch ben nhw. Um, so gyda'r unigolyn oedd yn pwysio 60. Um, o gyda nhw rhiant uwch ben nhw, oedd yn neud y penderfyniadau. Um, a hefyd, ti'n mo, yn aml iawn oedd fel cenhedlaeth oedd yn is na nhw fyd, ond okay. um, ie, nhw o'n i eisiau, ca- o'n i eisiau siarad gyda, sef yr genhedlaeth, yr yr genedlaeth ifancaf allan o ddau, um, jyst i weld be'n union maen nhw'n trial wneud er mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol, faint o ryddid sydd gyda nhw a fel maen nhw'n tymlo ar gyfer y dyfodol amaeth. So pan ti'n sôn am rydd- ryddid, wyt ti'n sôn am ryddid o ran kind of ffactorau teuluol neu ffactorau gwladol neu gwleidyddol? Like, pa fath o ryddid? Sorry, pa fath o ryddid? So, fel ryddid i wneud penderfyniadau newidiadau ar y ffarm. So, fel o'n i'n siarad gyda am beth i arallgyfeirio, mae lot o ffermwyr yn dwlu mynd ar farm walks, maen nhw'n dwlu mynd rownd ffermydd eraill yn ei amser sbar nhw, a fi'n un o hynny, um, a yn casglu syniadau am beth i beth mae pawb arall di wneud. Um, a mae lot ohonyn nhw hefyd yn mynd am mynychu cyrsiau, um, So, oedd hwnna di kind of sbardino yr eisiau wedyn i weld faint o ryddid oedd gyda'r unigolion uh, ar y ffarm i wneud y penderfyniadau. Os so, nhw'n gweld syniad o'n nhw mae'n mynd mewn a gweld, o, felly bydde hwnna'n buddiol i ffarm ni. Faint o ryddid oedd gyda nhw i wneud y newid na um, er mwyn treol helpu busnes nhw. So, pa fath o bethau oedd yn dod lan fel syniadau ar gyfer y dyfodol gyda ffermwyr? Um, lot o fel atgyfeirio, so lot o wneud na, ond oedd pobl yn ymwybodol bod bach o fel y bottleneck gyda nhw wedyn, falle os oedd pawb yn mynd mewn iddo fe, falle bydden nhw'n stryglo. Um, oedd lot yn ei cig i hunan, um, so fel cut out the middle man basically, uh, a jyst gwerthu cig i fel siopau lleol neu i, i teuluoedd lleol. Um, nath cwpl weid bod nhw yn meddwl wneud fel a wedyn mynd mewn i ynni gwyrdd, oedd hwnna'n un peth arall, a hefyd mae hwnna obviously yn plethu hunan wedyn at grantiau gwahanol um, gyda carbon a ar eisiau fynd lawr i net zero wedyn. So, ie, yeah, oedd lot o pethau yn dod trwy ddo, ond ie, yeah, oedd pawb yn... Oedd yn, oedd yn eitha emosiynol gorfod siarad â pobl yn biti dyfodol i ffarwnodd hwn reit pan dath yr inheritance tax um, trwyddo ar ddechrau'r flwyddyn. So, um, yeah, oedd yn eitha amserol, really. So, o ran... So, pa fa... so ti wedi dweud bod ti'n gofyn am ryddid, ond sut wyt ti'n... Sut wyt ti'n dadansoddi'r data a daethwr cyfweliadau? O ti'n neud rhyw fath o thematic analysis neu... Ie, yeah, na ni. So, Ie, yeah, o'n i'n neud um, dadansoddiad thematic wedyn, o'n i'n cwdo yn enfaifo. Um, sef i rywun gyda cefndir mewn bioleg a edrych ar parasites mewn defed, o hwn yn steep learning curve. Um, I weid y lleia. Um, ond na, ni'n cwyd o'n yn faifo a wedyn rhannu hwnna wedyn um, mewn i themau gwahanol. Um, Um, o, o pawb, sa'n mos taw jyst gwe celwydd o'n o, a jyst fel bias ar gyfer, um, be maen nhw'n gael o fe? Um, fel social bias, ti'n pan maen nhw'n meddwl mm. taw na beth ti'n moyn gweud. Ond yeah. oedd pawb yn gweud bod nhw'n trafod yn rili really fel calm and collected gyda'i, fer, gyda teulu nhw. A ni'n ystod yn meddwl, wel, felly taw jyst fi sydd wedi bod ar y ffarm wrong, achos fel, Ie. Os o'n i'n cynnig syniad, it would be like, na, no way. A wedyn, o rhein i gyd yn gweud, o na, ni'n gyd yn cwrdd rownd y ford y gegin, a ni'n ystod awr. A ni'n meddwl, gosh, mae hwnna'n very civilised. Um, ond fi'n credu felly achos natur newidiadau diweddar, fel, dyn nhw ddim yn gallu fod yn rash decisions ar ran yr inheritance tax neu um, effaith Covid a stwff ar ffermydd, um, maen nhw wedi gorfod ystod lawr um, i drafod y pethau yma. Um, so ie, yeah, na, o'n i'n ei thematic analysis, ond oedd hefyd gyda fi wedyn holiadur cwic ar dechrau'r cyfweliad, um, jyst i fel agor lan y dyfodaeth, siarad â'r ffarmwr am beth i ffarm nhw cyn bod ni'n mynd mewn i'r stwff dofn, just kind of icebreaker, achos o'n i ddim yn nabod unrhyw un ohonyn nhw. Um, lot o amser oedd e jyst, o'n i'n troi lan ar clos y ffarm, obvious o'n i wedi trafod e gyda nhw a wedi cytuno ar amser, um, neu o'n i'n neud ar tîm, so lot o amser dim clem dy fi pwy oedd ochr arall y sgrin neu ochr arall y drws. Um, oedd yn bach yn scary, really, ond risk assessment, oedd hwnna'n bwysig iawn. Really bwysig oedd wneud risk assessment, rai fi wein na bod fi wedi gwneud risk assessment, yn dos e. Um, Ond na, dwi fel adur bach, um, so ni'n casglu gwybodaeth yn biti pwy o nhw, um, pa fath o ffarm o'n nhw'n redeg, a mae ffermwyr yn licio siarad am biti ffarm nhw. So hwnna'n helpu um, neud e bach fwy chill bod nhw'n lli teimlo fel bod nhw'n lli siarad y fi. A wedyn oedd fi fel gweithgaredd hanner ffordd trwyddo, e, fel like at scale kind of thing. O'n i jyst yn gallu gweld lle oedd pobl yn gweld ffactorau gwahanol. Um, a dde hefyd yn neud nhw ail feddwl be o'n nhw wedi gweud, a falle, o, ma, ma nhw'n gweld datganiad fanna, ma nhw, o, fi wedi anghofio gweud am beth yna, neu fi wedi anghofio siarad am beth yna. So oedd e fel yn kind of processing a mo, amser bach i feddwl yn biti be maen nhw wedi gweud a be maen nhw eisiau gweud. Ges ti unrhyw atebion like, ddiddorol yn y ffordd, rhywbeth dros i ddim yn disgwyl o ffermwyr? Um, Tra meddwl nawr. Mae'r hwnna'n penod eitha hyn nawr. Um, um, oedd ddim... Oedd fel um, infrastructure yn rhywbeth o'n i ddim di meddwl am. A fel mae hwnna, actually, ti'n meddwl, mae lot o ffermydd felly di newid gymaint maen nhw'n gallu. A mae adeiladwedd, um, gair Cymraeg, fi wedi dysgu hwnna. Um, mae adeiladwedd um, o gwmpas nhw sydd actually yn stopo nhw rhag gallu newid mwy. Yym, i fod yn onest, nath Eco rili cytuno gyda'r um, canfyddiadau ges i o'r penodau cyn ni. So oedd hwnna'n rili really helpful a oedd hwnna'n rili really dda i feddwl, o, oh, okay, actually mae'n cytuno gyda be fi wedi ffindo yn barod. Um, ond ie, yeah, oedd e just, oedd e'n rili really neis gallu siarad gyda nhw, achos fi'n credu mae ma cyfweliadau unwaith eto yn dod o rywun sy'n byth di wneud unrhyw fath o qualitative data analysis er iod. Um, sa'n credu o'n i wedi rili meddwl am faint mae fe'n rili dod â'r unigolion mewn yr ymchwil. So felly ta fi sydd wedi gael yr ateb surreal a, a thing bod fi actually yn gwerthfarogi yr data yn soddol a'r cyfweliadau, achos mae'n rili wedi bod yn... Ie, yeah, mae wedi bod yn rili diddorol, actually. A mae'r peth gyda data ansoddol ydy, pan ti'n cynllunio fe, dyw e ddim yn edrych fel lot. Like, efallai ti'n like, cynllunio deg interview a ti'n dweud wrth dy gorchwylydd, like, wyt ti'n siŵr y fydd deg gyfweliad yn digon? A wedyn hanner ffordd trwy'r trydydd, ti'n like, oh my god, mae loads dy fi yma. Ie, yeah, exactly. Like, Chos o'n i fel, fi wedi cyrraedd data saturation mwy na lai ar ôl pimp. A Ie. wedyn o'n i fel o nâi dri- achos odd mwy 'di cynnig o'n i fel nâi drio ga'l mwy a ti fel pan o'n i'n neud yr holiadur y ffocws add- odd ar ca'l y mwya o'r atebion yn gylla ni. So nes i pwsho a pwsho a pwsho. Ond wedyn ie fel ti'n gweud fel yr amount o nodiade fi'n neud ma'n t'mo' yn gymwys rili ond fel ie jyst ca'l deg odd e fel ww oce yym o's angen mwy? On' yym na t'mo' fel odd edrych ar llenyddiaeth a gweld be' sy mas 'na yn barod i ga'l 'i gyhoeddi yn gweud fel o actually ie ma' ma' deg yn fine os o'n i 'di ga'l llai ma' wnna'n fine 'fyd. Yym ond ie na ma' 'di bo' yn yym ma' 'di bo' yn ddiddorol ma' 'di bo' yn learning curve i neud i neud cyfweliade. Fi'n lico siarad on' o'n i byth yn meddwl bydden i'n ca'l fel ymchwil mas o siarad 'da pobol. Ie. Mae ffordd o'n ei... Mae cyfweliad yn gallu mynd un o dau ffordd ond fe. Ti'n gallu dweud rhywbeth a wneud iddyn nhw teimlo'n rili ymlaciol ac yn hyderus i siarad â ti a fod yn onest. Ond wedyn, os wyt ti ddim yn gwenu digon neu gwenu, gwenu'n gormod neu like, dy iaith gorff di yn od, ti'n cael like, ateb hollol wahanol o'r cyfrynhogwyr. Just yeah. achos ti'n cael off day, mae'n ma really... O, oh, ie, yeah, bendant. Fel, is i un, a fel y gwahaniaeth rhwng un cyfranogwr i'r llall, ges i un, is i mas na, pan oedd y day straight away, cacen, fi wedi prynu cacen i ti. A ni fel, oh, wow, diolch fawr. A wedyn, neud un arall ar Teams wedyn, um, a unrhyw cwestiwn os ti'n gofyn, oedd o fel, ie, yeah, Na. A fel, oedd y ffordd o'n i'n gofyn y cwestiynau yr union rhywun fath. So sa'n gwybod os taw jyst yr unigolyn oedd e, ond fel, dathon nhw trwyddo wedyn erbyn y diwedd, ond ti jyst bach, so es i nôl rownd i fel yr dogfen trafod nes i creu. So ni fel, ww, na i mynd nôl at y dechrau. Erbyn nhw agor lan bach fwy, o ti fel, oce, okay, here we go. Yeah. Ond ie, yeah, mae'n really odd fel ti'n gweud, fel mae'r slightest peth yn gallu newid nhw. Chos o'n i'n dechrau meddwl, oh my gosh, dylen ni newid dill, cadw dillad fi'r un peth, fel bod fi'n gwisgo'r un peth bob tro. A ti dechrau meddwl, fel, ti'n ti really gorfaddol e wedyn, ti fel, hw, okay. Yeah. Na. Nes i dau grŵp ffocws back to back wythnos diwetha mewn ysgol. Un, both gyda blwyddyn pimp, so dylen nhw fod yn plant. hyderus ac yn siaradus. Roedd yr, y grŵp gyntaf yn sôn ar ôl hanner awr, dylen nhw gymryd tua 15 munud y grwpiau ffocws, dwi'n casglu, ar ôl hanner awr ro'n nhw dal yn siarad, daeth yr athrawes mas i ddweud, like, I do need them back at some point today, I was like, yeah, cer ti. A wedyn y grŵp ar ôl ni, ar ôl 5 munud, ni wedi cyfro'r cwestiynau, ro'n nhw'n like, can we go back now? I was like, yeah. Oh my Man, gosh. Just like, a ro'n i yn yr un adeilad gyda'r un math yeah, o blant. Yeah. Yn gwisgo'r un, like, oedd yn just... Mm. Ie, yeah, mae'n, ma, fel gyda plant yn wedig, dyla hwnna, ti'n meddwl, maen nhw'n dylanwadu ar ei gilydd, fel, o leia gyda fi, mond un person oedd. Um, ond ie, yeah, fel, ges i O'n i wedi meddwl falle wneud cyfweliadau gyda'r doi genhedlaeth yr un pryd. Ond wedyn sylweddolais i fel, a falle bydde hwnna ddim wastad yn bosib, so wedyn bydde hwnna'n ymharu ar y data. A by, hefyd bydde dy fi doi grŵp i orfod cymharu, a wedyn bydde obviously bydde rai fi gyrraedd data saturation am y ddoi grŵp.

This is where... Ble mae risk assessment? Dwi ti wedi cymryd hwnna yn y risk assessment? Well, this is where the risk assessment was in, in place. So oedd, oedd uh, chainsaw, wheel, chainsaw wielding man yn y risk assessment, a beth sut wyt ti'n mynd i datrys hwnna? Mae yna awr. All right, okay. Wych. um, So, cwestiwn nesaf sydd 'da fi ydy, sut wnest ti dod o hyd i gyfranogwyr? A wnest ti ddefnyddio'r Gymraeg er mwyn casglu data? N- wnaeth bawb ddefnyddio'r Gymraeg gyda ti? Ie. Yy, do, so, yy, na ateb cwestiwn gyntaf ti. So, um, cyfryngau cymdeithasol basically oedd lifesaver fi. Um, o'n i'n tagio pob mudiad amaethyddol o'n i'n gallu meddwl am um, o dan y ddeiar ar Facebook, um, X achos hwnna oedd yn berthnasol pan o'n i'n yn neud yr ymchwil, um, LinkedIn hefyd, jyst pobl yn rhannu fe, o'n i'n fel, wow, sa'n o'n nabod ti, ond diolch am neud na. Um, O'n i hefyd yn defnyddio um, fel rhwydweithiau ar brifysgol, so fel yn y brifysgol, o'n i'n gallu gofyn, chi'n fodlon anfon hwn mas um, i bawb sydd ar mailing list sydd wedi wneud amaeth yn y deg mlynedd diwetha. Um, so hwnna'n really handy. Um, o'n i hefyd yn mynd i bob Wednesday a CCF, um, sef fel uh, siopau um, dim ond yn rili really siop yw e, ond fel siopau amaethyddol, so fel maen nhw'n gwerthu bwyd um, a fel dillad amaethyddol e, gyda posters. Um, es i i, ond nes i e-bost o gymaint o bobl, fel gymaint yeah. o bobl. Um, cymdeithasau fel um, defed, gwartheg, um, y pobl sydd yn in charge o fel symudiadau defed a gwartheg um, yn Nghymru i ID Cymru. Um, a wedyn is i i at y ffermwyr i hunan e, a mynd i sefyll yn y Winter Fair yn Llanelwedd ar stondin y brifysgol. Nice. E, a just wirioneddol iste 'na uh, gyda ffermwyr yn llenwi'r holiadur trwyddo gyda nhw. Um, oedd yn rili really diddorol, ges i rhyw fath o 50-50 split gyda'r holiadur o faint nath e'n Gymraeg a na, faint nath e'n Saesneg. O'n i'n disgwyl oedd fel mwy o duedd tuag at Cymraeg. Um, Ond fi'n credu weithiau os mae pobl yn gweld rhywun dy clipboard a laniad o brifysgol, maen nhw'n meddwl, ond mae rhain yn mynd i ddefnyddio termau fel really cymleth Cymraeg. Um, ond fel nes i yn fwriadol wneud e gyda pilot scheme ar gyfer y rholiadur, fel bod fi'n sicrhau bod y ffermwyr yn deall beth o'n i'n trio gofyn a bod fi'n casglu'r data o'n i eisiau. Um, Ond ie na, oedd y Gymraeg yn rili bwysig. Yn yr holiadur nes i ddefnyddio platfform Lime Survey um, er mwyn neud e ar-lein, a mae Lime Survey gyda, sa'n gwybod faint o ieithoedd sydd gyda fe, ond mae'n ridiculous faint o ieithoedd. Um, ond o'n i'n gallu datblygu'r holiadur yn y Gymraeg a'r Saesneg. Oedd QR code gwahanol i'r ddau, um, ond o'n nhw'n gallu fel switcho o un iaith i'r llall. So gwe bod nhw fel hanner ffordd trwyddo ddim yn gallu deall gair, wedyn nhw'n gallu switcho hanner ffordd trwyddo. So hwnna'n rili ddiddorol, oedd yn, yn, o'n i moyn hwnna o'r dechrau anyway. Um, a wedyn ar ran y cyfweliadau, nes i wneud doi yn Saesneg. Um, oedd pawb arall yn Gymraeg. Um, ond unwaith eto, ie, yeah, cyfryngau cymdeithasol. Um, a bach o snowballing effect o mynd mas i gyfweliad, siarad y ffarmwr a gweud, chi'n nabod rhywun arall sy'n ffito'r bil ma? Chi'n lli anfon manylion fi draw iddyn nhw. Um, a hefyd lot o um, samplu pwrpasol, so fel os oedd pobl yn nabod pobl penodol, wedyn byddwn ni'n holi nhw yn uniongyrchol wedyn ni'n ei na. Um, yeah. So, o ran y, y sampl te, o y dau nath ateb yn Saesneg, o'n nhw'n dod o deuluoedd Gymraeg a'r ffermydd Gymraeg, neu o'n nhw'n pobl sydd wedi symud i Gymru a prynu ffermydd? Na, like, be, nhw... be am y cymdra nhw? Ie, yeah, na, o'n nhw o deuluoedd Cymraeg. Um, oedd un yn hapus i siarad Cymraeg, um, ond ddim yn gyffyrddus iawn. So nes i jyst weud, wel, alla i wneud hanner yn Gymraeg os ti moyn a hanner yn Saesneg, lle ni'n jyst interchangeio, achos um, oedd e ddim yn mynd i wneud gwaniaeth i fi, achos to fi oedd yn trawsgrifio fe, a fi oedd yn mynd i fod yn dadansoddi fe'n thematig, so oedd e'n ffain i fi. A oedd y llall wedyn, o'n nhw'n o deulu Cymraeg, ond oedd y cartre yr eilwyd yn ddi Gymraeg wedyn. Um, yeah, ond fel fi'n credu gyda natur amaeth, mae lot o, o geirfa polisi o pethau, mae pobl yn tueddol i droi i'r Saesneg anyway, so um, yeah, oedd e ddim yn rili really neud lot o waniaeth. Oes exclusion criteria gyda ti am fwy na'r cyfrannu at yr... Um, so am yr holiadur a'r un gyda'r Farm Business Survey, mon ffermydd yng Nghymru oedd yn cael cymryd rhan. Um, a ran yr cyfaliadau, o'n i mond yn edrych ar ffermydd mynydd yng Nghymru. a bod nhw yn ffermydd gyda bîff neu defaid. A obviously yr ail genhedlaeth neu'r gyfenhedlaeth ifancaf wedyn. Ie, yeah, so na'r exclusion oedd gyda fi. Um, yeah. So, yn dod te at y casgliadau o dy, dy kind of ymchwil, os na casgliadau, um,

So mae gwahaniaeth mawr ar ran ffermwyr a fel maen nhw'n cynnyrchu revenue fesul sector. Um, o ti'n gallu rili really gweld y gwahaniaeth yn um, graffs fi, um, bod fi wedi... Nes i cowdo graffs fi gyda llaw, just, sorry, just maen y brag fyna. I rywun sy'n byst i cowdo eriod, nes i cowdo graffs fi. Um, ia, oedd gwahaniaeth mowr um, rhwng y sectorau yng Nghymru. Um, a hefyd o'n i'n gallu gweld fel oedd lleoliad y ffarm yn dylanwadu a hefyd fel rhinweddau'r ffarmwr. So o'n i'n casglu fel be oedd oedran y ffarmwr, uh, beth oedd lefel addysg y ffarmwr, a o'n i'n gallu gweld bod yna um, perthynas eitha sylweddol a roedd y cawl gyda hwnna yn dylanwadu ar fel o'n nhw'n cynhyrchu refeniw. A wedyn o ran yr cyfweliade yym ie fel wedes i fel un o'r fel barriers mwya odd pawb yn nodi odd yym yr fel adeiladwedd a fel o'n nw ddim falle'n gallu newid gyment yna achos beth odd cyfyngiadau falle'r ardal maen nhw'n byw ynddo. Um, a i reidrwydd wedyn, mae hwnna falle'n gorfod dod wedyn ar ran yr cyllid maen nhw'n cael neu'r cymorth maen nhw'n cael gan y llywodraeth. So, um, yeah, oedd e... Oedd e Sa'n credu o'n i'n massively shocked gyda'r take-homes, ond eto, fi a'r tîm ymchwil wedi cael y magu yn yr diwydiant amaethyddol. So fi'n credu falle o'n i'n disgwyl ei ryw raddau, ond ie, yeah, oedd y sectorau yn hollol wahanol, so hwnna'n o hwnna'n fach o, fach o sioc i'r system, really. Ym mha ffordd? Like, pa sectorau wyt ti'n sôn amdanyn nhw, a wedyn so, fel, sut o'n wahanol? So, sectorau gwahanol yn amaeth, so o'n i'n cymharu y sector godro i'r sector beef, i'r sector defed, a'r sector um, moch a ieir a phopeth arall, any of the farm uh, livestock. Um, so fel oedd y sector uh, beef a defaid yn derbyn revenue neu'n cynhyrchu revenue mewn ffordd eitha tebyg i gilydd, um, gyda ddim lot o rili really newidiadau ar ran y blynydde. ond gyda'r sector godro, o ti'n lli gweld, oedden nhw'n lot fwy ffocust ar cael revenue o'r farchnad, um, a hefyd bod hynna yn eitha fregus gyda newidiadau'r farchnad. Um, so ar draws y blynyddau, fi'n credu rheina nath newid y mwyaf oedd y ffermydd godro. Um, a fel mae'r hanes yn mynd a fel mae'r diwydiant yn mynd, mae pris llath di rili gostwng yn ddiweddar. Um, so fi'n credu os o'n i'n cael data nawr yr arolwg busnes fferm, y farm business survey, falle byddwn ni'n gweld ail adrodd o hanes unwaith eto wedyn. Y ti wedi gweld effaith o pethau fel newidiadau rhwng um, llywodraethau neu um, Brexit? Like, sut mae hwn? Um, Daeth hwnna lan? Do, so ie, yeah, o'n i'n edrych ar 2010 tan 2021, so nes i ddim gweld effaith yeah. Covid, achos oedd e reit yng nghanol Covid. Um, a hefyd, nes i, a nath ffermydd derbyn adaliadau chwanegol yn Covid, fel nath busnesau i gyd, i trial offseto'r effeithiau. So, i ryw raddau, felly os byddwn ni'n tynnu'r yna mas, felly byddwn ni wedi gweld gwir effaith neu beth sefyllfa y farchnad yn ystod Covid, um, weles i, ie, yeah, so wedyn o'n i'n neud nhw'n intervals wedyn o 5 mlynedd, so 2010, 2015, 2020. Um, a wedyn oedd yr un yn 2015, hwnna oedd yr un mwyaf gwahanol, achos fi'n credu wedyn, reading between the lines, gatho ni tywydd rili really gwael y flwyddyn cynt, so nath y farchnad mwyn lai crasio. Uh, oedd cyneuaf pawb yn stuffed achos y tywydd, uh, cynhyrchiad pawb rili really yn isel, a wedyn oedd gyda ni pethau fel y rhyfel mas yn Ukraine, um, di digwydd, so pawb yn panic o'n beth i hynna, a wedyn newidiadau wedyn, a pawb yn panic o'n beth i Brexit. Um, So fi'n credu falle os o'n i wedi edrych ar y blynydde'n unigol ar ôl ni, falle bydden ni wedi, ond ie, um, yeah, bydde hwnna wedi bod yn eitha lot o waith. Oedd na dros 500 o ffermydd bob blwyddyn yn, yn, yn, y, yn yr arolwg busnes fferm. So oedd e'n bas data huge i fynd trwyddo. Um, ond ie, yeah, di bod yn rili really ffodus allu gael yr adnodd na sydd ar gael i ni. A mae'n swnio'n rili really ddiddorol. Mae pethau, like, hoffwn ni like, trigger hanner awr yn darllen trwodd nawr, mae kind of curiosity dy fi nawr. Bydd rhaid i gael peint cyn fy hir, ie. Yeah. Sa'n credu bod ti'n moyn yeah. darllen trwy ddo um, statistical analysis fi, ond um, ie, yeah, na, gawn ni, gawn ni, gawn ni drink rhywun bryd i gael yeah. uh, trafod, achos byddai'n un dwlu siarad beth i'r interviews a'r focus group sy'n yeah. bod wneud â ysgolion. Ie, yeah, na, yn bendant. So, cwestiwn olaf te am dymchwil ydy beth yw'r cam nesa? Like, nid y Viva. Like, lle hoffet ti fynd nesa gydag ymchwil? Wyt ti eisiau gwneud mwy gyda hyn? Neu os rhywbeth arall daeth lan, hoffet ti ymchwilio mwy am... Neu hoffet ti kind of rhoi gorau ymchwil i gyd a symud i'r mynyddoedd a ffermio defaid? Ti'n be, mae like, ma, ma un o lan swnio fel dream life fi, actually. Ie, yeah, ie, yeah. os ti'n ti mynd gallu cael cysylltu dy fi, mae'r siarad fawr achos bod fi mewn rhywle sydd ddim gyda unrhyw fath o signal yn treol tras o defed. Yeah, sounds like the dream. Um, ond na, i fod yn gwbl onest, um, dylen ni gael ffarm. Um, yeah. freuddwyd un ar beth sy'n nesa, ond um, na, in all seriousness ddo, fel ar ôl y faifa a pethau, uh, fi rili really yn gobeithio gallu cario ymlaen mewn ymchwil um, o fewn y byd amaeth a trial helpu ffermwyr um, neu dealltwriaeth ni o'r byd amaeth, um, pa bynnag maes yw e. Wedes i fod y fan busnes survey yn eitha swmp o, o fas data, ond actually mae wedi diddori fi eitha lot os oedd y cyfle yn dod mm. lan i edrych arno fe. mewn ffordd gwahanol neu am flynyddau mwy diweddar wedyn, ie, yeah, byddwn ni'n mynd gweud na o gwbl. Um, fi wedi rili really joio pethau er bod yr fethodoleg i gyd fi wedi defnyddio ar gyfer y PhD wedi bod yn hollol newydd i fi, fel o'r cowdon, matlab a ar i wneud holiadur. O'n i byth i wneud holiadur o'r blaen, o'n i bai mewn ysgol uwchradd. Um, I wneud cyfweliadau fel, mae wedi agor llygyd fi am fel yr amryw o methodoleg ti'n gallu neud um, o fewn amaeth, really. So, ie, yeah, na, unrhyw beth. Os, os ti'n gwybod am job, Jonathan, just give me, call, hit me up, you know? Na i pwynt o ti yn yr, yn yr uh, cyfeiriad cywir nawr. Na i tynnu'r strings am chlad y gweill i weld uh, pwy sydd â swydd i ti. Dim probs, enw bryd. Right, so, cyn i ni orffen te, mae dau gwestiwn olaf sydd gyda fi. So mae'r cwestiwn cyntaf yw Beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â maes dy ymchwil yn fwy? Falle podlediad, llyfr, rhywbeth arall, unrhyw beth. Be mae pobl yn gallu wneud? Ie, yeah, so mae'n swno, sa'n gwybod os mae'n sad i weid hyn, actually, ond rhywbeth fi wneud bob dydd, achos bod darllen papurau weithiau'n gallu cymryd y mas yn ti, rhywbeth i fi wneud bob dydd i ymgysylltu dy'r maes, a fi'n credu byddai pobl eraill yn gallu gwneud, yw gwrando ar yr streaming platforms, ar um, Troi Tir. So mae BBC Radio Cymru yn neud yr er rhaglen Troi Tir, a fi jyst yn gwrando iddo fe, mae'n snippet o fel 5 munud o raglen, a ti jyst yn clywed yr er bwletin mwy neu lai o pethau mwyaf diweddar sy'n digwydd yn amaeth yng Nghymru. Um, neu ni wedi siarad am beth i Claxon's Farm, fi'n credu mae hwnna'n di bod yn agoriad llygad i lot o bobl yn beth i'r byd amaeth. Um, a hefyd mae Cefn Gwlad, obviously, di bod yn rili really dda a ffermio. Maen nhw'n ma nhw raglenni rili, really, rili really dda. Um, fi'n credu rhywun o'r rhai gorau, siwr o fod. Um, yeah, i ymgysylltu gyda'r maes os ydych chi'n moyn dysgu mwy, wedyn bendant i fynd fyna. Gwych. Diolch. A wedyn, cwestiwn pwysicaf falle, y cwestiwn sydd ar kind of meddwl pawb yma, ydy be wyt ti'n neud i cadw'n sen yn ystod y PhD? A wi wastad yn preface y cwestiwn yma gan gofyn, like Love Island, chwaraeon, gwyn, be wyt ti'n neud? ie bach o'r tri rili yym ie o'n i o'n i ddim yn lico gwin tan y Pee Haitch Dee ond yy sai'n gwbo os ma' 'na correlation fyn 'na ond yym ie na yym fi'n credu i fi ma' trefnu amser fi wedes i gynne' bo' fi'n bach o stickler am plan so ma' trefnu amser 'di bod yn rili bwysig a trefnu'r down time 'na so fel yym ni 'di bod yn oh, ni 'di bod yn watcho Only Murders in the Building. Fab. A pa Ma'n gyfres wyt ti? amazing. Pardon? Ni 'di gorffen. O, oh, right, paid a ddweud unrhyw beth am yr cyffres olaf achos wedi gorff hwnna. Ta'n gwyd. Wedi dechrau e, so, ie. Yeah. Oh. A fel, wedyn, ni wedi watcho Chad Powers ar Disney+. Plus. Um, so hwnna'n really good, mae'n byddu fel NFL. Um, ond fel, just gwatcho stuff sy'n fel yn hollol wahanol i'r PhD, fi'n credu hwnna sy'n helpu fi. Fel bach o escape. Um, ond fi hefyd yn dwlu mynd am dro a mynd am runs, a fi'n llusgo gwyl y cariad am runs gyda fi. Um, so fel hyn o'n i wedi bod yn gryndo ar uh, cynnig nadolig tra bod ni'n rhedeg. Nice. Um, a just, fel, mae dyn ni fel uh, blackboard thing, fel chalkboard ar yr um, fridge, a ni sy'n llenwi fe wedyn bob di, wel, bob wythnos wedyn, a dechrau bob wythnos, be ni'n neud, fel, um, yr wythnos na wedyn bob dydd. Um, so fel, ie, yeah, just cael plan o fel be ni'n neud a neu'n siŵr bod ni actually'n cael amser i neud stwff. Um, yeah. A fi a'r ffrindiau hefyd, ni, fel fi'n cwrdd â'n dy ffrindiau fi ysgol yn rili really aml, maen nhw wedi bod yn amazing trwy gydol hwn. Um, ond mae cwbl o ffrindiau dyn ni'n Aberystwyth fyd. Ni'n mynd i fel pub quiz ar di syl. sy'n rili really cool, ond mae wastad gyda nhw Science Nature Land, a achos bod fi'n neud by all, maen nhw'n aml sy'n troi at y fi mynd, oh, you can do this, a fi fel, os maen nhw'n gofyn, gofyn rhywbeth yn beth i fel quantum physics i fi, sy'n clem dy fi, fel I left physics at GCSE, ti'n mo? Um, so fel, mae hwnna'n stres, um, mwy na cadw fi'n sen, ond fel, fi'n credu mae just neud pethau, ti fel, sy'r PhD yn, yn neud, a cadw routine fyd, fel, um, fel fi'n dieddol o mynd mewn i'r swyddfa fel nine to five um, a jyst cadw neu, neu siw bod fi'n neud na. Um, obviously, ti'n mynd i gael dynodau lle felly mae'n bwrw glaw a ti ddim eisiau cerdded lan allt pen glais. So mae hwnna'n oce, okay, ond fel bod ti fad hefyd yn gyfrifol am amser ti. Um, yeah, mae cael hwnna wedi plano mas yn rili really dda. Yeah. I fi, anyway. Yeah, Sa'n gwybod os fi'n sane, actually. Ond dyna'r cwestiwn. Wyt ti, like, dwi'n siŵr bod yn prerequisite ti ffil i fod yn sane a wneud PhD. Na, na, no way. Can you just esgus no bod yn sane? Yeah, yeah, yeah. Fake it hmm. till you make it, basically.

yn, yn y swyddfa, sa'n rili gadael y swyddfa. Ond mae coed yn y doleg dy fi yn y swyddfa. Mae dy fi'n bach sy'n fel yn plygo mewn USB i nice. fel goleo lan. Yeah. Mam gath ei fi, I don't know if it's sad at that point, really. Um, nice. Bod i'n gwybod bod fi'n gwario gymaint o amser yn y swyddfa. Ond um, fi ar as in ar LinkedIn. Fi ar LinkedIn, diolch am nodo am hynna. Um, ydw, fi ar LinkedIn, um, Gwenllian Jenkins. Um, mae yna rugby player Gwenllian Jenkins, not the same person. O gwbl. Yeah, not the same prowess Falle. ar ran rhedeg. Efallai na i, na i roi link yn yr, yn y, yn y, yn y fideo, just rhag ofn. A na i roi dau, hi- un i ti, un a- i'r... Uh, Shout out Rugby Gwenllian player. Jenkins, yr, Ie, yeah, pam yr chwarae lai? o rygbi. Yeah, exactly. Ffrind o'r podlediad. exactly! Exactly. Um... Right, uh, diolch Gwen, a uh, welai di fian. Dim problem, diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn am rand ar y benod hon o Amchwil ar y Gweill. Heddiw clywon ni am brosiect Gwenllian Jenkins sy'n edrych ar y ffermydd bychain yng Nghymru a'i dyfodol. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn ymchwil ar y gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni'n ôl gyda chi gyda mwy o ymchwil mewn bythefnos. Diolch pawb.